Naende abana ba Nyasaye, Pastor Lameck nkware chinguru chie ring'ana. Nabeire nomogoko kobua mono kobarigania ase chinguru chie ring'ana. Bogima tobwate igo bore obweng'e mono. Ebe ne nibo, ebe namasomo, Ebe nokomanyekana tomanyekanete, ekero togokwa igo togokwa amo nabirobio. Tokomanyekana ng'a ndini ki kwarenge erinde ekoe obosera naende otogigwe. Egento gioka inaki osigete eserekari ya igoro. Ogosike eserekari ya igoro kerenganetie tosabe tokwanere amang'ana aya, ye gotoka ng'a eserekari ya kabere ere efamili, mong'ina, omogaka amo nabana, iga egosikwa mono. Eserekari ya gatato neserekari y'ense ase omenyete, ebe Boganda, ebe kobua mono Tanzania, ebe Kenya, Nekenyoro kobua mono omenyete. Naende twamakoro twanyora ng'a ntobwate eserekari ende eyio ere ekanisa. Igo nkeri ng'a goetera ase enchera enga buna eyio yamanya korenta chinsagi chinde buna chisukuru, chinyagitari, ne chiinstitution chinde kobua mono chibwenerete koigwa amasikani mono onye chigokora ayare amaya, erinde ekero tokorwa ase obosio bw'ense etoke ng'a nchia twariganetie ase obokare na kare. Inki erioga? Aa rigeteni amo nabande ntanyare gokwana mosubati oria noro osirerete aria Nakuru, amo nabande kobua mono motantebia ntagete tobeke amasabo nabamorwarete. Ninki erio omoaka Paulo aria raganga? Ninde ogocha kobua amo nemechando mobwate onye inche kindoche ng'aki Nyasae gose? Tosabe tochake chinguru chie ring'ana echi chigotuagora korwa ase amakweri gochia ase obogima bwa kare na kare. Monene mbuya mono. Amarwaire aria, makweri aria. Emechando eria kobua mono yarentirwe ase ogotaigwera eserekari ya igoro, nenki eria yoga kobua mono mosubati oria noro osirete omogaka oria Paulo amo nabande. Omonene, twangosaba ng'a otoe ogosemeria goetania embira na amakweri, naende otorusie ase amakweri gocha ase obokare na kare goetera ase enchera y'omosalaba. Ring'ana eri ritogwenere, togwenere Mwanyabaanto, togwenere kobua mono na igoro, ase erieta ria Yeso Omotooria oito. Amina. Abanto ba Nyasaye, naende nabo bariganirie ase chinguru chie ring'ana ase televishoni ya Voice of Victory ase etariki ya rero. Nyasaye oito iga akonya gotara chinka. Nyasaye oito iga akonya gotara kobua mono chikanisa. Nyasae oito igo akona gotaara kobua mono ase ense eye tomenyete, korora ng'a aya agokorekana aroro, nkomoare chinguru nebaako nobonene. Goetera ase enchera enga buna eye iga, omonyakorua otoa obuya bwaye nobwanchani, Buna nairo oragwe ritang'ani, ebe nemeremo, ebe namaremo, ebe nobonda, ekero togokwa tokobitiga. Biagunderania amo naintwe, nonya nabatakwerete ebigeri babiria. Nki orachandekere kobua mono egento otaire? Gento ekenene toraire ase oborwoti boria negento tokoroka oboamate bwaito nomosaraba. Aa nao totagote, aa nao totagunde, aa kobwamo nao totaramwe, igo okonyora ng'a toteneine boronge. Ring'ana ntagete nkwanere rero igoro yogosika eserekari. Abanto abange ekero togokwana igoro y'eserekari, igo bagokang'ana eserekari y'ense eye yoka. Igo ntete kobarentera chisambuli yang'einye chie chiserekari tobwenerete gosika, erinde torokwe abakure ase omosaraba bamogwenere Nyasae. Igo nkorigereria kobua mono ekero togosaria chiserekari echi iga, igo nkeria ng'a togokorera Nyasae echeche. Omoriki oyomo omonyakorwa oteba iga ng'a never dare God, yaani ng'a tokorere Nyasae echeche. Omonyakorua ororo oteba ring'ana erimo, omonto naro orosetie emeeri eria ya rochi enene e Titanic board, akamanya goteba iga, Chinchera natumire obong'aini bwane iga iga, eye iga nere etarimera ase amache ime, buna mwamanyete, that boat sank soon after. Ekarimera. Omochando omonene nogotaseka eserekari, kobatebie neng'a nserekari ki eye iga. Osubati oyomo okorokwa Marine Mols agateba, Tintageti Yeso oimo gwatora, nyuma y'amatuko atato agatoka gakwete. Yani nkeri ng'a iga amanyete ng'a nere bweka ase obosio bw'ense. Ring'ana rimwamu, tochecheri Nyasae. Eserekari enyare koba gegosikwa, ing'ana ende. Omong'ina oyomo agateebia omwana oye, Nyasae abe amo nainwe. Egari eria bariinete igo barenge abana ime noroche abana baye ba digital, na magega mbabwate egrade ki'amagena. Mwana oria akamanya korwa agateebia ng'ina, There is no room in the car except in the trunk. Ibaga ndiiyo kobua mono torabeke Nyasae maiga. Egari eria ekero yasoka ake, ekagwa bagakwa bonsi. Rigena ndiiyo riarenge ase chigrade kobua mono abana ba Nyasae ritaigete rigwateka nonye nerimo. Lakini emebere ya mwanyabanto egatigara koba amaroba, egatigara kobua mono egotioka. Inki ngokwana ase rituko ria rero? Ekero nkorigereria ase amariko amachenu, igo ere chinguru chie ring'ana abana ba Nyasae akaba gaka iga toire Egento nacha gokumia ng'a Setani iga agotoira ase embura egotwa, twagani toragere buya omorakero osirire, enkoba yatwaka twakwa, chigari para, chindege, amarwaire, yaani inkeri ng'a Setani nigo agotochobera botachoba. Aye ondigereretie buna okobobega buya igo, aye ondigereretie buna gwepangusire amaboko ase engencho Omwana o Nyasae kwarure mogondo, aye ondigereretie koratenena abwo nore igo, nonya negekombe ekio gotaoria amache. Igo ntagete amang'ana aya iga akonyore ase okogania kwao. Amariko amachenu ase Abarumi ikomi na isato, ase engencho ere chinguru chie ring'ana, onye kora ontebi ng'a I am here, or I am there, Abarumi ikomi na isato ekefungo ekemo. Ng'aki ekefungo eke gegokwanera eng'encho yaye nereri? Tageteng'ere buya mono sana, onye kore amo nainche togende ase obwamo. Tiga kera omonto abe inse ase okoigwera ase abare nokobua, ekiagera okobua konde tikori gotarueti ase Nyasae, na okori koreo nokobekire amo na Nyasae. Bana ba Nyasae ntagete montegerere amang'ana akobwatia. Eserekari entang'ani ebwenerete koigwerwa erinde amagima maito abe buya. Eserekari ere aroro ye chibunduki ebe buya. Eserekari aroro ye famiri ebe buya. Eserekari ere aroro kobua mono ye ekanisa ebe buya. Neserekari ya igoro. Ase egetabu ekio ki'Abarumi ikomi na sita ekebungo ekemo iga egontebia iga, God is the ruler of all nations. Eserekari ebwente gosikwa buya mono, naende ebwate ekatiba ekongosa chiserekari chinde chionsi chitagwe neserekari ya igoro, agwo ase Tata, Omwana, na Omoika Omochenu bakonyara koba bakogamba bare egento ekemo tokoroka ng'a Trinity, the Utatu Utakatifu. Who then is to be regarded as the ruler of the nations? Ekero togokwana ng'a chiserekari chisikwe, ng'a obwente koba omorai bwe chiserekari chionsi, the Lord God omnipotent, oyo obwente gosikwa, erinde eserekari y'ense egome, erinde eserekari y'efamiri egome, Nyasae bweka omonyene. O the ruler of the nations, all kings, Rulers, nations are is under rule and government of heaven, igo nkeri ng'a serekari ende yonsi, abagaambi babekirwe ebirogo, ebe ne president, ebe ne gavana, ebe ne seneta, ebe nomokansora, ebe nomotureti, ebe nomodisi, abanto aba iga baise gosika kobua mono amachiko ye serekari ya igoro. Mochando onde tokoba, na gwasa gw'ase ende tekoba, naende enkeri ng'a mechando ende tekorekana ase obosio bw'ense. Ebibungo bibere, abana ba Nyasae, kobua mono eye nere eserekari entang'ani na abarentera, ebwenerete gosikwa. Amachiko aya chikonyara koba gakobwateranigwa, ntogotwara mechando ase chiserekari echi gachikobwatia ebibungo bibere. Naboigo oyotari koigwera oyore nokobua nigo akwamererania naya Nyasae achikire, na barabwo abakwamererania nabenyorere ekina. Ebibungo bitato. Naki abakogamba tibari kogosa abanto ase engencho y'ogokora okuya, tagete montegerera buya mono sana. Eserekari ya igoro teri kogosa omonto gokora amaya, eserekari y'ense teri kogosa omonto gokora amaya, eserekari y'ekanisa teri kogosa omonto gokora amaya, eserekari y'efamiri teri kogosa omonto gokora amaya. Abanto ase engencho y'ogokora okuya korende nase engencho y'ogokora okobe eserekari ya igoro goika egose abanto, buna yagosete Setani ekamotuguta gocha inse aiga, ekamanya goseria Adamu na Ewa korwa ase omogondo o Edeni, morooche amang'ana a Dadani, Aburaham na Kora, buna rikorimera bagosoa ne chifamiri chiabo, abanto aba goika bagosua ase enchera enga buna eye iga, korende nase engencho y'ogokora okobe. Inee! Torigeti omoiroka oyore nokobua, kora ayare amaya, naye nonyore ogotogigwa asa amaya ayio. Ero ntaete montegerere buya mono sana, abana ba Nyasae. Ebungo bine. Naki oyore nokobua ere nomokorerio Nyasae ase ogokora ayare amaya, Korende korakore amabe nekogwenerete oiroke. Naki ere tabogo tabogoretie omoro bosa, ekiagera nomokoreri o Nyasaye ase ogoakana egesiomba ase omokori amabe na ase okomoa egesusuro. Buna bono ase eserekari etenene boronge, eserekari kobua mono etenene boronge etari kobogera amachiko a Nyasae, ekero omosigari abwate ebunduki, ekero eserekari ebwate abasigari, ebunduki nero tokorokwa omoyio. Omonto ogokora amabe, eserekari ekero egotumia ebioma ebio, nase engencho y'ogotaka korenta omorembe, Na igoro nebwate kobua mono, enchera egotaka korenta omorembe ase oborochi bwa kare na kare. Igo nkeri ng'a omoyio nebunduki eimokirie, na ase baria bakogosereria omorembe. Ase ayio nemogwenerete kera oyomo aigwere, tari ase engencho y'endamwamu ya nyasae yoka, korende aigwere boigo, erinde enkoro yaye tekomogambia, egento tokoroka conscience, enkoro, dhamira, yako tekogambia. Ase engencho eyio naende naki mokoruera ebango, ekiagera abare nokobua nigo ore abakoreri ba Nyasae ase ogokora emeremo eyio, igo gokorora epresident, gokorora kobua mono omogabana, gokorora kobua mono omosigari, gokorora kobua mono monto onde bwensi obeire oirwe ribaga, oyio nomokoreri o Nyasae ase obosio bw'ense eyio. Bae bonsi ebia boronge biabo, omonto bw'ebango ebango, omonto bw'ogochoga ogochoga. Oyogwenerete koirokwa tiga airokwe, na oyogwenerete gosikwa tiga asikwe. Abana ba Nyasae, ntagete toigwere amang'ana are iga iga. Onye Nyasae obekire kobua mono eserekari enene buna twaigwa, nere Okogamba ere bweka omonyene, Etoke ng'a eserekari nerarore ere ase obosio bw'ense, ebe Kenya, ebe Buganda, ebe Tanzania, ekogenda amachiko nyuma y'amachiko a Nyasae Katiba ya igoro, eserekari eyio tegotenena. Ng'ai amachiko y'eserekari a igoro akonyara koba gagotoka? Togende aroro ongo. Eserekari ende yonsi etarusetie amachiko abo ne ekatiba yabo koreng'ana namachiko ikomi 'e Nyasae, eserekari eyio Bakristo mbagwenereti bayesike, tebwenereti kobwamwa nabanyia omorembe, igo babwenerete bakurere abanto abwo nonya nesekerkari eyio enchoke ekore ekero ogwancha kwa Nyasae. Rero moche moigwe amang'ana arege iga amarito sana, igo amachiko aria Nyasae aruete, Eserekari gwento kweigwera entang'ani, ntata Omwana n'Omoika Omochenu. Oise kwebisa ase eserekari ime, bwebise ase efamiri, bwebise kobua mono ase ekanisa, onye machiiko ekatiba ya igoro omogambi omonene taigwereiri abana ba Nyasae, onsi nigo are bosa. Abagambi abange barisirie obonyansi. Abagambi abange banyare koba bagoikera ase bakomera kobua mono amarionya, Bakorisi buna chiombe ase engencho y'ogotaigwera, gotumia ebikombe kobua mono bibwenerete konywerumwa Nyasae, batumia ase chidivai na gotengana kanywa. Ekero eserekari yabwatanire nekanisa, inguru nchiri gotoka ase amang'ana akemoika, yamanya kore oyateba nare aya iga akobwatia ase egetabu kia Okong'anya emerongo ebere, ekefungo ekemo. Igo serekari ende yonsi ebe eserekari y'ense, ebe eserekari y'efamili, ebe eserekari y'ekanisa, ebe esukuru, ebe enyagitari, etari kogenda nekatiba ya igoro eyio yabegetwe aroro, eserekari eyio nigo eragwe bwango mono na morembe toiyo. Ogokong'anya emerongo ebere ekefungo ekemo, Nyasae agakwana amang'ana aya onsi ogoteba, Igo ngosoma ase engencho ne chinguru chie ring'ana, tintageti ntumie amang'ana ane. Inche ninche Omonene Nyasae oo, oyokorusetie ase ense ya Misiri, ase ense y'obosomba, richiko ritang'ani, tobaisa koba ne chinyasae chinde otatiga inche. Tobaisa gwakorera omogwekano bw'ogosasimwa, omogwekano ogetongwa kende gionsi kere igoro, gose kere nse, gose kere ime ase amache inse y'ense. Tobaisa gosasiima gose kobekorera emegwekano ekorire, ekiagera inche ninche Omonene, efoundation erombe egeta, Nyasae oo bwe risemi. Ase engencho y'amaba abaibori nigo nkoabana egesusuro goika ekiara egia gatato na egia kane abwo bangechete. Gokwanera ande amang'ana amaroro Hosana, inse ere kare intwe tobwenerete koigwera, egokora, kobwatekana namachiko aya, ekere kobeka chikatiba chiabo. Korende nigo nkoba orokia obwanchani bwane botari koera goika ebiare chilifu nabwo banchete, bang'anchete, nababwatete amachiko ane. Abana ba Nyasae, na nabarentera chiserekari, entang'ani na eserekari ya igoro, eyio ebwente koigoirwa totally, eserekari ya kabere, efamily, eserekari ya gatato, the government, eyio kobua mono epresidenti ere aroro, tomanye gocha kobua mono chidepartment chinde buna chikanisa, chisukuru ne chinyagitari. Igo nkirie ng'a ogochika gwa kabere, eri gwa gatato, toriatora bosa na korikorera bobe erieta ria Nyasae oo Ekiagera Omonene tagotiga komoa egesusuro omonto oria okoriatora bosa na korikorera bobe erieta riaye. Ogochika gwa kane, mm, riinyore rituko ri'Esabato orirende ribe richenu. Ase rituko erio tegerera abana ba Nyasae amatuko atano na rimo okore emeremo yao yonsi. Korende ase rituko ria gatano na kabere neri'Esabato, riaatananetwe na Nyasae oo. Ase rituko erio tokora emeremo ende yonsi, aye gose omwana oo omomura gose omoiseke, nonya nomosomba oo omomura gose omoiseke, gose chitugo chiao, gose omomenyi ore mwao. Naki ase amatuko atano na rimo Omonene atongete igoro na ense, ne chinyancha, na bionsi ebireo, agatimoka ase rituko ria gatano na kabere. Ase ayio Omonene agasesenia rituko ri'Esabato, akariatanana ribe richenu ogochika gwa kane. Ogochika kwa gatano sika iso na nyoko, nario oramenye amatuko amange ase ense Nyasae akoeire. Ria gatano na rimo toita, Ria gatano na kabere totomana, ria gatano na gatato toiba, tomotebera omogisangio oborimo, ebingo ikomi na bitano na bibere, tobaisa kogania enyomba y'omogisangio, tobaisa kogania omokungu bw'omogisangio, gose omosacha bw'omogisangio, nonya nomosomba oye omomura gose omoiseke, gose eng'ombe yaye, gose etigere yaye, gose kende gionsi omogisangio oo abwate. Eye nere egatiba ya igoro, togotebiwa ng'a Ebibilia, Emuma enyia amo n'Emuma enkoro abana ba Nyasae. Moise korigereria bono iga amang'ana acha bwango iga ase eserekari yaito ya Kenya. Omong'ina oyomo kobua mono, oyio otenenete judiciary, oyio okorokwa chief justice, agoikaransa amo nabaanto bande kobua mono bare abagambi bakonacha ebiina. Bamanya korwa ororo bateba iga, Abanto abwo inche mwamosi bagotimoka, onye ndiri kobua mono aba, aba, na, na, nankobani aba, abagambi abo baikaranse bategerere amang'ana aya iga, komobatebi neke gusii ngokwana. Baikaranse bamanyakomanya ng'a omosacha nomosacha banyiomane, omokungu nomokungu banyiomane, Igo bangire eserekari ya igoro, eserekari eyio ekonacha ng'a nero High Court, ekonacha amang'ana anga buna ere, eserekari eyio nigo egwete abana ba Nyasae. Igo nkeri ng'aki ekero tokogenda mamincha y'ogwancha kwa Nyasae, abakungu nabakungu banyiomane, mpaka abanto baikerere ase abanto banyiomane amo ne chiombe. Igo yateba ng'a, Teri gento.

Igo nkeri ng'a atwanyora ng'a eGovernment ya igoro igo emoregete chiGovernment chi'ense eye iga, chiserekari chi'ense eye. Eyio ere eserekari entang'ani efamily. Ase amachiko aya twakwana korwa ritang'ani mbaka eria ikomi, ing'aki mwanyabanto buna efamily, omong'ina na omogaka na abana, koyaotorana bari. Togocha ase eserekari yabekirwe ororo ase ense, ngotoraneire kobua mono amachiiko a Nyasae. Togocha kobua mono ase eserekari, tokonyara koba tokoroka ekanisa, ngotorana bare amachiiko a Nyasae. Togocha kobua mono chisukuru, togocha chinyagitari, amo nabande bonsi bairwe okobua, onye bakogenda mamincha yogwancha kwa Nyasae, iga amariiko amachenu agontebia iga, Abasae, montegerere, abana ba Nyasae. Igo nkeri ng'a ekero Nyasae agoteba ng'a tibwekorera sanamu ende, togosasiima esanamu ende, twatura rieta ria Nyasae obosa. Aye namachiiko kobua mono egatiba ya igoro. Nyasae Omonyakorwa oteba ng'a, Oinyore rituko ri'Esabato, orisike ribe richenu. Naende Omonyakorwa oteba ng'a Sika iso na nyoko, toita, Totomana, toteeba oborimo, totebera mogisangio oborimo, tosanera kobua mono omogisangio oo. Amang'ana aya aiga, ekero agosarigwa ase eserekari ya kabere eyio ere efamili, igo bono egesaku kia mwanyabanto ngoturekwa kere. Ekero amachiko ayio agosarigwa ase eserekari yabekirwe aroro, buna bono ekero eserekari egoikaransa yateba ng'a abakungu nabakungu banywomane, abasacha nabasacha banywomane, mambia intobwati gesaku kia mambia. Nebukadinesa noyomo obo orenge kobua mono omogambi ase ense eyemo. Eserekari enga buna eyio ebe neyanka, ebe neserekari, ebe nekenyoro, ebe nesukuru, ebe nenyagitari, igera ang'e ase okobua kwaye. Omonto oyo nkorokwa Nebukadinesa Ere omonyene akarusia ebinto biarenge bi'ekanisa, akabitumia ase okonywera amarwa. Abana ba Nyasae akaurwa obogambi, akamanya korwa ororo akagenda akarisia buna eng'ombe. Igo nkeri ng'a emang'ana Ebibilia egoteba iga, Rulers are God's servants. Onde bwensi obekirwe ase eserekari y'efamiri nere entang'ani yachagete. Orabe ase eserekari ende yonsi ebe eserekari enene, abe ase ekaunti, Abeseneti ase kobua mono ase egavana amang'ana anga buna aya iga nigo bare abasomba ba Nyasae. Igo abasomba ba Nyasae aba iga mbaruete chikanisa ao ao, igo baruete Chumapili, Chumamosi, abande Chuma. Egagoteba enchera enga buna ega, One of the most deplorable things upon the earth is the fact that there are personate governors and unjust churches. Ase amatuko aya tore amo naro, abanto batokire ng'a abagaambi mbare ororo, bakong'irie emetwe, bataete kogambera Nyasae, baumbetie emetumama ase eserekari, ase abatuureti, ase kobua mono egaverment, ase chikanisa, ase chisukuru, mpaka ase chikanisa. Eke nakio egento kere ekebe sana ase amatuko aya 'Egomoerio. Yamanya gotebega, They forget that They are under the authority of great governor, igo bagochibeba oroche buna ekero bagwetie ng'a omosacha nomosacha banyuomane, chisese ne chi ne na na mwanyabanto banyuomane, abakungu nabakungu banyuomane. Abanto aba iga bakweba ng'a mbari ase egavana enene, egavana enene neri twasoma ase egetabu keria kia Abarumi eyemo ekefungo ke ikomi na isato ekefungo ekemo. Igo bakweba ng'a they are not under the great governor, ehe, the Almighty God, and that he is above every ruler, prince, governor, or king. Igo nkeri ng'ekero tore ase obosio bw'ense, abarandia abange ekero bakorora abasigari, abarandia abande ekero bakorora chipresident, ekero bakorora chigovernor, baruseirwe gento geke, ase engencho abarandi ba rero nab'enda, abana ba Nyasae, igo bagotengechigwa baka chisalute, baigwe egento bakore ki? Egento barie. Iga ekero abanto aba iga bare mamincha y'ogwancha kwa Nyasae, na bweti amachiiko aetanetie amachiiko aria ikomi, rulers are God's servants, ekeene, chipresident, abanto tokonyara koba tokoroka chigavana, abanto tokoroka chiseneti, bairwe emeremo emiya, nigo bare abasomba ba Nyasae ase engencho y'obokoreri. Lakini bakogenda mamincha, baetie korusia Esabato aroro, Baetie kobua mono ase okomenya oko tore amo naborobwo, banyare koba bagoteba ng'a abanto basasimie chinyasae ching'ao, bature erieta ria Nyasae bosa. Nyasae gakobabwatoka buna abwategete Nebukadnesa, chinka chinyinge chiabunekanire, chiarenge chi'abarandia, chiarenge chi'abalimu, chiarenge chi'abakoreri abaya, chiarenge chi'abakatikist abaya, ase engencho bachiete mamincha y'ogwancha kwa Nyasae. Igegoteba iga. And they are to serve their time as his apprentices. Igo nkeri ng'a monto onde bwensi obekirwe buna epresident, monto onde bwensi obekirwe kobua kobua egavana, obekirwe kobua mono buna kende gionsi ase obosio bw'ense, mbaka chikanisa, babaente bakore emeremo ya Nyasae kobwatekana namachiiko aria ikomi. It is for their good that they follow the. Plain, Thus says the Lord, Onye togoteba ng'a nabatimoki ba chimapiri tore, nao tore eserekari enene, nao tore kobua mono ase eserekari ya egavana, nao tore ase eserekari y'eseneti, egento tokobwatia inki Nyasae agoteba, rirorio tokogenda nyuma y'amachiko ayio, tochake goakana egesiomba, kobua mono tokogani kobeka ebinto buna twaigwete, eserekari y'ebisa, kobua mono ase egento tokoroka judiciary. Egento kenge buna eke iga igo torabe tokogwa okogwa okore okobe ekanisa egwe, efamiri egwe, naende torosie abanto ababe ba mambia, gegoteba iga, And it allowed to do justs and judgment. Ekero babekirwe ebirogo ebio, banyare koba bagokora ayare amaya. Iga eserekari y'Abakristo abange rero segi teiyo mbari gosibwa. Eserekari ya rero, Abakristo ba rero na abapastor ba rero tokendete, mos- morandete eyorwairwe ase echela, Ekiagera ase gokwana ng'a eserekari yatebire omosacha nomosacha banyuomane, igokoobwa amasasi, erinde kobua mono oike ere ase aigwe egento onyare koba gokoria. Yamanya gokora egoteba iga, Igo, monto onde bwensi oirwe ribaga, ing, nobwateti buna Nyasae agoteba. They are not to exercise their powers without partiality and without hypocrisy. Ekero bairwe ribaga eri iga, ekero banyare koba bakoegwa ribaga ri'okoraa, ebe nekanisa, ebe nase efamiri, ebe nase eserekari enene, mbabweanti gotwara gwanchereria. Mbabweanti kobwata ng'a oyo iga nigo are egesaku gete, oyo nigo asomete agaika agaiga amo na agaria, They are not to be bought or to be sold, na abanto kobua mono kobakogenda bunge, abanto bakogenda kobua na gu bunge ye gavana, abanto bakogenda ase senate, abanto bakogenda kobua mono ase engencho mbaruete ekanisa yabo ya Chumapili na Chumamosi, bagotenenera ekeene, batabwati okorama, batabwati ogoita, scorning and bribes. Eserekari ya nyomba, eserekari y'ekanisa, eserekari kobua mono twarokire, eserekari tobwate ebwate chibunduki, etabwati amaaki, and standing in moral independency and dignity before God, bateneine boronge bosio bwa Nyasae abana b'eruoti. Ntagete bweboria ebi eke omonyene. Rituko erimo abana ba Nyasae ngotirimboka ande daracha aria goeta iga, nkarora omogaka onde kobua mono okare goeta negari. Inkarigereria abakungu barengeo bagotimoka Chimapili na Chimamosi bakomorama ng'a, Nyoko, nyoko, nyoko, nyoko egesakani eke! Ingachia korigereria abakungu abwo, nkanyora mbaria bakoenda ekanisa Chimamosi, mbaria bakoenda ekanisa Chimapili. Ekeombe nkere gegaakare egari daracha gegotirimboka korwa igoro goroche gosoka amaate iga, Obw'ing'ang'we, igo okorama mpaka kobua mono omiamia amaiso onsi. Akarama omogaka oing'e ase ese eria ase kwaraire epaa, bono iga, bono kwabokire, otagete kobua mono gotosumbua ebinto tokwara iga iga. Rituko riria omokungu oyio noria ogotera ekanisa, naende omoika okomobwata, oragunse endururu ime yamo eramobwata. Egento nange okwana ng'a abana ba Nyasae, igo tobwate egento tokoroka pretense. Ase ense yaito ya Kenya, igo togoteba ng'a tobwate Christian ninety nine percent, lakini tiga ngotebie iga. Inse chiabeire chinkong'u sana ase amatuko aya iga omoerio. Abanto bagokora ebinto ebibe bitaiyo ase engencho batari kobwatia amachiko a Nyasae. They are not to convince at any act of dishonesty or injusts. Serekari ende yonsi ebe eya nyomba, serekari ende yonsi ebe kobua mono eserekari ye county, ebe kobua mono ne ekanisa, ebe kobua mono ninka abana ba Nyasae. Ntobwenereti gokorera abanto kobua mono ase engencho twairuria haki,

All need to to keep eternity in view and not to act in such a way that God can not ratify their judgment in the courts of heaven. Abana ba Nyasae, nkeri ng'a ekero togokwana igoro y'eserekari, tari eserekari kobua mono eraroyoka, eserekari ya igoro, amachiko a igoro nabwatire ase engencho gw'okomenya kw'amatuko aa tore amo naro, Nyasae oito ngotorangeria are, atwarigererie ng'a omonto oria oroseretie etataniki eria nagateba ng'a omanyete bono, eye tekogwa nonya igoro tekonyeyeria. Amatuko make ayio ekari meraro gocha eye. Abana barenge kobua mono okogenda basoire egari ime. Ng'ina akabatebia ng'a Nyasae abaire. Omwana oria agateba ng'a ntobwati ribaga egari eye iga ime. Ebireti bi'amagena mbiarenge magega. Abana ba Nyasae egari ere egaita abana baria bonsi pi, lakini amagena tatika nonya nerimo. Ogosaba kwane ase engencho ye chinguru chie ring'ana inaki oboamate bwaito bore, na eke togokora ase eserekari y'efamiri, ase eserekari ebekire aroro, gochakera kobua mono eserekari enene, gotirimboka kobua mono ase eserekari ya gavana, gocha ase seneti, gocha ase eserekari y'ekenyoro abadio mpaka abatureti. Abana ba Nyasae, ngokora tore igwancha kwa Nyasae gose nogwancheria ase amatuko aye 'gomoerio. Abanto abange baragererigwe Gose korora ime ase ase Ebibilia, chiserekari chiatenenete, na emechie eri kobua mono yaye nkobwatia amachiko a Nyasae. Nyasae oyi Tata okonya abana b'eruoti. Onye kobua mono eserekari ebekire aroro gegoteba ng'a echi enchie Esabato, richiiko riakane, tokoyianchera, ng'erinde oake chinkobi. Erente omosacha na omosacha anyare koba gagokora ki? Banyuomane. Ekanisa ebweate gokurera amang'ana ayio buna Ebibilia yatebire, lakini ase engencho abanto abange boboire amachiko, nabo bagotebiwa ng'a nyoma ni'abasacha na abasacha. Ekanisa kwanyora nabapastor nana bakobwatania abanto, abanto basare Esabato ya Nyasae, kwanyora abanto abaitania, abanto bakorua amaaki. Abana ba Nyasae ogosaba kwane kwankoba ase rituko ria rero, Nyasae akonye ekanisa yaye. Nyasae akonye ense yaito. Ekiagera the moment torabame emincha y'eserekari y'igoro, rirorio itorange kogwa, naende morembe onde toratoke ase tore intwe abanyene. Abana baito abaiseke amo nabamura, ng'a bono narigereria ase ogosibwa ense abana ba Nyasae. Abang'ina bagotara getirianda, aberegete abana batato iboire, lakini yagotara getirianda, tari gosika abana baye ebimwana ebisini, agotara getirianda, egekuba kere isiko, abamura baito amo nabaiseke, yaani okomenya eserekari embe. Naki togocha korosia eserekari. kobua mono enene, ng'aki togocha korosia eserekari kobua mono ya gavana, ng'aki torarosie eserekari y'ekanisa amo neserekari ya nka. Nyasae oito atokonye ase twasoma oria onyorwa nase egetabu ki'Abarumi ikomi na isato, ng'a serekari ende yonsi yabekirwe egokora amaya, neserekari Nyasae abekire aroro. Naende ase gotoka eserekari yaito ya Kenya, buna bono twachora omogambi okorokwa Ruto, Nyasae omochora, onye gagokora ayare amaya, Otoke ng'a namagena oimogetie, otoke kobua amo nabana ba Nyasae, nigo oimogetie gosaria ebinto bi'abanto, ekiaga ase twatebigwa ng'a nigo ere eriogo ri'omonyabibe, ase engencho yokomosaria tanyare koba gagosaria omorembe. Chibunduki chiabekirwe aroro, erinde abasigari barente kobua amo nomorembe. Igo onde takong'aina agotang'anie bosio onye serikari terakora kende ekebe, erinde onyare koba gogochoinia gosaria serikari, Eyio ekogera orente omorembe, tonyore egento tokoroka ogosasiima okuya, erinde tomenye buya ebibago mbitogwera, erinde tonyore ogosasiima ase chinka chisukuru chigenderere. Igo nkeri nagosorora abana ba Nyasae. Ense ya bono iga buna egendererete, ekero eserekari ya igoro esikire, eserekari y'efamiri ere buya, eserekari y'ense ere buya, chisukuru chire buya ne chikanisa, goetera ase amachiiko ikomi a Nyasae ase egetabu keria twanyora, Exodus 20 vs 1. Omorembe iga okoba aroro, naende Nyasae oito nanyare koba gagotenenigwa. Totenenie abakungu ba mambia, totenenie abasacha ba mambia, abwo bare abana baito gochakera primary mpaka esecondary. Lakini onye tori kobakureria ebibe bagokora, nigo twasarire eserekari ya igoro, na Nyasae agoteeba, Okoragererigwa naende gokorenta amakweri, naende morembe toiyo. Ogosesenigwa kwarenta kobua mono obogima bwa kare na kare, ense yagwenera, ko togokwa. Totinde ko tore abachenu, erinde toche konyora oboruoti bwa kare na kare. Naki narorire abanto abange baritayire korwa ase eserekari, agocha oigwa emeremo ekanisa buna omobisa, omosigari, oigwa kobua mono buna omonto tokoroka omonyagitari, buna omwalimu. Nakore ebibe ebichieno, igo bagoteba ng'a Kai, beka omwalimu iga agwo nere aratorentere abanto abanene batochange ase ime y'ekanisa. Goetera ase enchera engabire onye kare omotomani, onye kare omoibi, onye kare omoiti, onye kare omotomani, kare omo sexual, Tari omonto okobua amo nomokungu, nomokungu banywe omoine. Abanto abwo nekanisa eye nigo eragereirie, ekiagera amaene mbari gotenenera keene egento batagete nomobuko na goichora ase enda chinda chiabo. Abana ba Nyasaye bwairire buya chinguru chie ring'ana. Nyasaye oito abakonye totenenere ekeene ko togokwa torosie egesaku kia mambia naende torosie egento tokoroka eternity. Abange basoe ase oboroti bwa kare na kare. Ogosaba gwaito korwa ase televishoni ya Voice of Victory. Nyasaye abasesenie. Ase erieta ria Yeso oyore omotoori oito, oyorenge korandia Pastor Lameck Onkware, ete ese television ya Voice of Victory, ke en esam enia enamba yane ya sim, 0710 711 471, banto mbare omanchete Airtel, 07 abana ba Nyasaye 1333 egakare 5 23 Nyasae oito abasesenie obuya bwaye bobaisane, lakini torigerie chiserekari echi iga, ntocha korisia buna Nebukadinesza. Monene, mbuya mono ase ogotoigwa. Mbuya mono ase ogokurera eserekari ye family, eserekari ebekire aro ebwate chibunduki, eserekari kobua mono y'ecounty, eserekari kobua mono y'ekanisa, eserekari kobua mono chisukuru ne chinyagitari ng'a tokore ekero gwancha kwao. Abakwereire Omonene amo nabarwaire bagwenie, naende twangosaba ng'a erieta riao rimokererigwe igoro, Setani bwe abugwe ekero amachiko aa akobunwa, erinde Omonene ekero anyare koba gagotenena goetera ase enchera y'omosalaba. Ense nebwene, ne efamiri nebwene, twarigani kobua mono obokare na kare, Atwasabire onsi akoreke aase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Mbarikiwe and God bless you.